Hello tfal, insellmilkom. Illum se nkun qed nibatilkom lezzjoni tal-Malti ukoll tal-Malti grammatika se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-partiċelli. Din hija lezzjoni li diġà għamilt mat-tfal fl-iskola u għal daqstan se nkun qed nagħmilha magħkom online ukoll biex b'hekk intom kemm jista' jkun ma titilfux. Mela, illum se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-partiċelli. Għaldaqstant, l-intenzjoni tal-lezzjoni llum se tkun din, se nitgħallmu kif ngħaqqdu l-partiċelli mal-artiklu. S'issa, waqt il-lezzjonijiet tal-Malti, kull m'għamilna aħna huma l-artiklu biss. Tkellimna wkoll dwar l-artiklu tal-Voka tal-Leħen, Elle Sing I, biex niftehmu, u issa ħa nimxu daqsxejn 'il quddiem għax se nitkellmu dwar il-partiċelli. Mela, qabel nibdew il-lezzjoni irridu nifhmu ftit x'inhuma x'inhi d-differenza bejn partiċelli u artiklu. Artiklu biex infakkarkom daqsxejn żgħira, artiklu ħafna drabi jinkiteb i l think. Dak huwa l-artiklu. Jew inkella, jekk ikollok vokala quddiem bħal arblu, pereżempju, l-artiklu ħa tkun l-arblu, l think. Dak ukoll huwa artiklu. Ħafna drabi wkoll l-artiklu, jekk il-kelma tkun xemxija, l-ewwel ittra ta' kull kelma tkun xemxija, allura l-artiklu jieħu l-ewwel ittra ta' dik il-kelma, pereżempju, is-Serduq. Okay? Um, jew inkella per eżempju um, ir-ross. Dak il-każ dan ukoll huwa eżempju ta' artiklu. Ġifieri ħafna drabi l-artiklu jkollu jew żewġ itri, jew inkella itra waħda il, is, ir, ellesing. Fil-waqt li l-partiċelli huma ftit differenti, jekk il-partiċelli jkunu maqudin mal-artiklu, allura ikollhom ġili anka tlet itri. Ġieli ma jkollhomx sink ukoll ħafna drabi. Ħa naraw daqsxejn x'inhi se tkun id-differenza bejniethom u x'verament huma partiċelli, ħalli nkunu nistgħu narawhom u nindunaw bihom anke fis-sentenzi. Mela l-artiklu huwa il-sink, ls ink jew inkella jekk l-artikju jieħu l-ewwel ittra ta' tal-kelma, bħal is, ir, ok, affarijiet bħal dawn. Ħa nimxu ftit issa għall-islajd li jmiss. Se nkun naf li tgħallimt għax se nkun kapaċi nagħraf il-partiċelli llum. Se nkun kapaċi nuża l-partiċelli f'kuntest, pereżempju ntikom sentenza bil-partiċella nieqsa u intom iddaħħlu l-partiċella t-tajba, u se ndaħħal partiċelli f'sentenzi. Ikollok il-partiċella nieqsa wkoll u inti iddaħħal il-partiċella. Trid anka tgħallem tara fil-partiċelli, ġieli jkunu mistoqsijiet waqt l-eżami tal-benchmark daw, sib il-partiċella f'dak il-paragrafu. Ħa ngħinkom ftit kif jirnexxilkom tagħrfu dawn il-partiċelli l-ewwel. Mela, jekk nimxu għall-islajd li jmiss, dawn kollha huma eżempji ta' partiċelli. Ma, li għandha l-apostrofi, il-ma ta' bla apostrofi mhijiex partiċella, ma bla apostrofi biss hija partiċella. Ta bla apostrofi, ġo, minn, mhux min, minn, m i n n, min hija m i n, hija who tfisser who bl-Ingliż, għal min qed nirreferu. Sa, fi, bi, xi, għal, li tista' tinkiteb anke b'modi differenti, lil, li tinkiteb differenti wkoll, u bħal. Mela, ma' u ta' biss għandhom l-apostrofi, importanti li nsegwu dawn kollha bħala partiċelli ta', ġieli jkunu partiċelli mqassra, ġieli jkunu partiċelli imwaħħlin mal-artiklu, u għaldaqstant se nurikom kif tagħrfu dawn il-partiċelli. Mela jekk iżżommu karta ma' ġenbkom, ma, ta, ġo, minn, sa, fi, bi, xi, għal, lil u bħal, dawn huma kollha il-partiċelli importanti illi nitgħallmuhom bl-amment ħalli intom tibdew tagħrfu dawn il-partiċelli x'inhuma. Ħa ntikom eżempju anke ta' sentenzi fejn jintużaw dawn il-partiċelli. jew ikunu mqassra jew ikunu mwaħħlin mal-artiklu biex anke intom tindunaw. Mela, ħa nimxi għall-islajd li jmiss. Jirnexxilek tara fil-partiċelli f'dawn li ġejjin? Hawnhekk se ntikom issa sentenza u f'din is-sentenza jiena magħkom ħa nipprova nara fejn qegħdin il-partiċelli. Li kont minnkom hawnhekk dejjem agħmlu pause fil-vidjow. Ipprova ssib il-partiċelli inti l-ewwel, imbagħad tkompli segwi l-vidjo biex inti tqabbel dak li ħsibt inti ma' dak li se nkun qed ngħid jiena waqt il waqt il-vidjo. Mela, agħti dawn il-flus lil ommok. Mela, il-partiċella f'din is-sentenza mhijiex il-flus. Dik hija artiklu, għandha żewġ ittri. Il Flus, dak huwa artiklu tgħallimnih ftit ilu. Il-partiċella hija l-il, din t'hawnhekk. Din hija partiċella. Dil-partiċella mhijiex imwaħħla mal-artiklu, m'hemmx sync, l-il, l, i, l. Dik hija partiċella. Issa, ħa nimxu għal li jmiss? Kif dħalna ġewwa, sibna ruħna sibna ruħna ġo kamra kbira ħafna. Mela, fl-artiklu m'hawnx din is-sentenza, imma hawn partiċella. Il-partiċella hija ġo, illi wkoll ma mhijiex imwaħħla mal-artiklu. Ħa naraw kif tidħel mal-artiklu dalwaqt. Okej? Għax nagħtikom ħafna aktar eżempji. Mela ġo hija wkoll eżempju ta' partiċella. Jekk intom qegħdin taħdmu dan l-eżerċizzju miegħi, allura nissuġġerilkom dejjem ħarsu lejn il-karta illi ktibtu, jew forsi anke n-nota li ħa nkun qed inqassmilkom jien ma' dan il-vidjow biex tkunu tistgħu tagħrfu l-partiċelli qabel tikkonfermaw miegħi waqt din il-lezzjoni. Ħa nimxi għal li jmiss, hawnhekk għandna Sentenza oħra, Minn din it-triq tista' tasal fejn tixtieq int. Il-partiċella mhijiex it-triq. It-triq hija artiklu. Il-partiċella hija minn, mhux min, minn, m-i doppja n. Dik hija partiċella. It-triq, dak huwa artiklu, kulma fih huwa żewġ ittri biss. Imma minn, li fiha erba' ittri, hija partiċella. Jekk nimxi għal li jmiss, hawnhekk ħa nispjegalkom kif jistgħu l-partiċelli jingħaqdu mal-artiklu u kif jinbidlu l-partiċelli. Jiġifieri il-partiċella ma' jekk inżidilha il pereżempju ħa tiġini mal. Mela jekk jien ngħid mort sal-belt mal-mamà, Mal hija partiċella imwaħħla mal-artiklu. Jien ma ngħidx mort il-belt ma' mama. Jien ngħid mort il-belt mal mama. Mela dak huwa partiċella imwaħħla mal-artiklu. Jekk jien ngħid fi plus il, ħa tiġini fil. Mela jekk jien ngħid per eżempju dħalt fil-karozza ma' missieri, fil-karozza, fi il-karozza. Mela allura għandek partiċella imwaħħla mal-artiklu. Jekk jien ngħid ġiet għalija l-karozza tal-linja fis-seba'. Fi s-seba'. Fis-seba'. Dik ukoll hija l-partiċella fi. Jekk jien ngħid, per eżempju, għandi minn plus il. Jekk jien ngħid mill-Belt sa Tas-Sliema, iddum is-suq għaxar minuti. Mill-Belt. Hija l-partiċella min. Kultant daqsxejn diffiċli din biex tinduna biha, eh? Għax mill. Fil-fatt, meta naqduha mal-artiklu, il-kelma min twaqqa' iż-żewġ n-ijiet u ssirlek u ssirlek mill. Tajjeb? Mill-belt, mill-mosta. Dik hija l-partiċella min. Issa, jekk jiena mmur għal li jmiss. Għandi ġo plus ill jekk jien ngħid ġol-borma tfajt ftit ilma, ġol-borma, għandi ġo plus il-borma, ġol-borma. Mela allura il-kelma ġo hemmhekk hija magħquda mal-artiklu. Bi plus ill, bil, jekk jien ngħid pereżempju mort sal-belt bil-mixi, bil-mixi, bi plus ill, bil-mixi hija partiċella. Ta' plus ill ukoll nistgħu nqabblu l-kelma ta' mal-artiklu. Dan il-flok huwa tal-mamà tiegħi, tal. Mela hemmhekk għandi t għal think tal-mamà li ġejja mill-partiċella ta'. Indunaw li l-partiċelli magħqudin mal-artiklu ħafna drabi jieħdu tliet ittri, ġol, bil, Tal, jekk immur waħda lura, hawnhekk għandi mal, fil, mill, kultant jaf ikollha erba' ittri wkoll, m, il, l, sink. Naraw dalwaqt id-differenza bejniethom se tkun fil-lezzjonijiet li ġejjin ta'. Issa, hawnhekk issa se nsibu daqsxejn ta' partiċelli, hemm minnhom imwaħħlin mal-artiklu, hemm minnhom le. Mela, xejn ma ħassejtni tajjeb meta ħriġna bil-karozza ta' missieri. F'din is-sentenza hawn żewġ Partiċelli. L-ewwel nett il-partiċella ma mhijiex partiċella hawnhekk, u r-raġuni hi li m'għandhiex apostrofu. Jekk il-partiċella ma ma jkollhiex apostrofu, allura ma tistax tkun partiċella. Imma il-partiċella bil Hawnhekk din hija partiċella. Hija partiċella imwaħħla mal-artiklu. Dan il-partiċella bi, ovvjament l-artiklu ta' karozza huwa il-karozza, għalhekk bi plus il tiġini bil-karozza. Hemm ukoll il-partiċella ta'. Il-partiċella ta' għax għandha l-apostrofi magħha. It-ta' dejjem bl-apostrofi tkun ħafna drabi sakemm ma jkunx verb. Ta'. Again, jiġifieri jekk jiena għandi l-ta' bl-apostrofi dik hija partiċella. Mela hawnhekk il-partiċelli huma bil u ta'. Bil hija l-unika waħda minnhom it-tnejn illi hija imqabbda ma' l-artiklu. Jekk nimxi għalli jmiss għandi sentenza oħra, Huwa rabat ċoff abjad mal-karozza qabel marru l-knisja. Quddiem knisja għandi elle sink. Dak huwa artiklu. Jiena quddiem il-kelma knisja l-artiklu tagħha huwa il-knisja. Tgħidli għalfejn l-Sync mela mhux il-Knisja? Tinsewx illi żewġ żewġ vokali ma joqogħdux ħdejn xulxin, jiġifieri u i ma joqogħdux fejn xulxin. Allura jien kelli bilfors nwaqqa' il-i, għalhekk marru l-Knisja. Il-Knisja mhijiex partiċella imma hija artiklu. Il-partiċella hawnhekk hija fil-fatt mal-karozza, m-a-l-sync, Din hija partiċella. Għalfejn partiċella? Għax għandi il-partiċella ma' apostrofo illi hija imwaħħla mal-artiklu tal-kelma karozza. L-artiklu ta' karozza hija il-karozza, ma' plus il ħa tiġini mal-karozza. Issa, jekk nimxi għal sentenza oħra, hawnhekk għandi fl-aħħar wasalna d-dar wara li konna ilna nimxu sagħtejn sħaħ. Mela, il, ehm, quddiem il-kelma dar għandi the sink, dak huwa artiklu, eh? Jiġifieri l-artiklu tal-kelma dar hija id, dar, id. Alright, imma hawnhekk il-qi mwaqqa'. Għalfejn il-I mwaqqgħa x'in għandi A u I fejn xulxin, mela ma nistax inħallihom hekk, ħa jkolli iwaqqa' l-I. Għalhekk wasalna d-dar, anke bil-Malti b'leħinna, inwaqqgħuha l-I biex inkunu nistgħu nitkellmu b'mod tajjeb. Il-partiċella hawnhekk hija fl-aħħar, fl-aħħar. Tgħidli x'inhija l-partiċella hawnhekk? Il-partiċella hija fi. Tgħidli m'għalfejn mhux fil? Għax meta l-partiċella fi inqabbluha ma' Artiklu li huwa ellesing jiena quddiem il-kelma aħħar. L-artiklu tagħha huwa l-aħħar. Alright? Ma ngħidux fil-aħħar, ħa jkollna wwaqqgħu din il-i li għandi hawnhekk, di se jkollha taqa' meta tiġi fl-aħħar. Ta, fi plus ellesing tiġini fl-aħħar. Ħa jkollha taqa' daqsxejn dik il-i meta niġi biex inwaħħluhom ma' xulxin. Okej? Ħa naraw daqsxejn dawn l-eżempji aktar 'il quddiem x'ħin naraw il-worksheet flimkien. Mela ħa nimxu għalli jmiss issa. Hawnhekk lit-tfal qrajtilhom din il-poeżija u fittxejna ftit il-partiċelli flimkien. Hija poeżija dwar l-assedju għamilnih waqt is-social flimkien. Ħa naqrawha flimkien. Ġew it-Torok kontra Malta. Is-swar tagħna assedjaw. biex jeqirdu l-kavallieri u f'baħarna jirrenjaw. Hawnhekk għandi xi partiċelli jiena, it, torok, mhijiex partiċella, hija artiklu. Is-swar mhijiex partiċella, hija artiklu. Biex jeqirdu l-kavallieri l-L din hija partiċella vera diffiċli. Dik issa qed tgħid lill-kavallieri, alright? Però minħabba illi hija poeżija qassarilna ftit, biex jeqirdu l-kavallieri. Ma qalx biex jeqirdu llil kavallieri, għalkemm kienet tkun tajjeb ukoll. U f'baħarna jirrenjaw. F'baħarna ukoll hija dik il-partiċella f'fi illi hija mqassra. Ma jgħidux fil-baħarna jew inkella fl-baħarna, imma f'baħarna, f' apostrofi. La Valette kien il-Gran Mastru. Kont issibu kullimkien. Qed iħeġġeġ lis-suldati biex jissieltu għall-Benin. Hawnhekk, l-unika partiċella li għandi hija din il-lis li għandi hawnhekk. Il-gramastru mhijiex partiċella, hija artiklu. Lis ġejja mill-partiċella lil. L-artiklu ta' suldati huwa is, suldati. Imma jekk inqabbadha mal-partiċella lil, l-il, sink, Inwaħħalhom ma' xulxin daw. Ħa jiġuni lis. Lis-suldati. Dik hija l-partiċella illi għandi hawnhekk. Ħa nimxi għal li jmiss? Fuqhom raw ħamima bajda. Bdiet titfaċċa kull ftit ħin. Donnha tħeġġeġ lill-ġellieda meta jfiġġu l-Misilmin. Mela, hawnhekk f'din l-istrofa, għandna xi partiċelli wkoll. Mela, il-partiċelli li għandna hawnhekk huwa fil-fatt din li għandi hawnhekk, il-lil. Aħna quddiem il-kelma ġellieda bħala artiklu nagħmlu il-thing, il-ġellieda ngħidu aħna. Issa hawnhekk aħna laqajna l-partiċella lil. flimkien ma' dak l-artiklu, lil plus il u jiġu l-ġellieda. Okej? Quddiem il-kelma ġellieda l-artiklu huwa il. Però aħna żidna dik il-partiċella magħha. L-Sink Misilmin huwa fil-fatt artiklu Sippost quddiem il-kelma Misilmin l-artiklu huwa il-Misilmin imma jiena waqqajt il-i minħabba li żewġ vokali ma joqgħodux fejn xulxin. Bdiet ittir għal fuq il-Birgu, kif ukoll fuq Ħaż-Żabbar. Daqqa tieqaf fuq xi saqaf jew tistrieħ fuq xi kampnar. Hawnhekk għandna ftit partiċelli wkoll. Il-partiċelli huma x-xi li għandi hawnhekk u x-xi kampnar ukoll. Dawn huma żewġ partiċelli li mhumiex imwaħħlin mal-artiklu. Ħaż-Żabbar hija artiklu, jiġifieri dawk il-postijiet li għandhom l-artiklu magħhom bħal Ħaż-Żabbar, Tas-Sliema, ħall balzan, dawk huma kollha artiklu ta' mhumiex mhumiex partiċelli. Hawnhekk għandi wkoll il-partiċella al, għajn al, dik ukoll hija partiċella. Daw it-tliet partiċelli li sibna f'din l-istrofa huma fil-fatt kollha mhux imwaħħlin mal-artiklu. Issa, ħa nimxi għal-li jmiss, hawnhekk għandi tnejn oħra. Dil-ħamiema baqgħet tidher Sa ma l-ġlieda ġiet fi tmiem. Waqt li t-Torok telqu lura u l-Maltin spiċċaw fi Sliema hawnhekk tirreferi għal meta spiċċa l-assedju. Hawnhekk dil-ħamiema mhijiex partiċella. Dil hija din il-ħamiema, din mhijiex partiċella, eh? Issa, anka il-ma li għandi hawnhekk, ok? Dik m'għandhiex apostrofu u dak ifisser li mhijiex partiċella. Fit Hija partiċella, fil-fatt jiena quddiem quddiem il-kelma tmiem, l-artiklu huwa it, tmiem. Imma jekk jiena nwaħħalha mal, l-artiċ, sorry, mal, mal-partiċella, skużawni, fi, mal-partiċella fi, jiena nista' hemmhekk ikolli, ikolli partiċella mwaħħla mal-artiklu. Issa, hemmhekk m'hemmx iżjed partiċelli f'din, f'din il-istrofa. Kienu jemmnu li l-Madonna kienet magħhom hemm kull ħin. Ħadet għamla ta' ħamiema sabiex twennes lill-Maltin. Mela hawnhekk prattikament din il-poeżija qed tirrakkonta leġġenda, jiġifieri ma nafux hix veru jew le, kienu jgħidu li fi żmien l-Assedju raw din il-ħamiema bajda illi kienu jaħsbu li hija l-Madonna li baqgħet magħhom matul matul il-ġlieda. Hija pjuttost leġġenda interessanti mhux ħażin. F'din fl-aħħar strofa għandi ftit partiċelli mhux ħażini, għandi ta' ħamiema, t a apostrofi. Issa, għandi wkoll lil Maltin, dik hija l-partiċella l i l imwaħħla mal-artiklu il Maltin u din Maltin aħna nagħmlu l-artiklu il. Lil plus il flimkien se jiġu lil Maltin. Okay? Issa, tajjeb wisq. Mela, jekk nimxi hawnhekk issa, ħa nippruvaw naraw fejnhom il-partiċelli hawnhekk u nifirduhom. Ħa naraw x'partiċelli huma. Numru wieħed, xtrajt il-bolol mis-siġġiewi. Il-partiċella hija miss. Ok? Mis-siġġiewi. Aħna quddiem siġġiewi, l-artiklu huwa is-siġġiewi. Jien nħobb nibda bl-artiklu l-ewwel. Issa, Dik il-partiċella mi, hemmhekk, dik il-biċċa l-oħra, mis-siġġiewi, hija fil-fatt il-partiċella min. Min plus is, mhux ma, eh? Għax kieku mas, iva. Kieku mas, jien naf, mort, mas surmast, dik iva, ma. All right? Imma mi, hemmhekk hija l-partiċella min. Min plus is. Mort sax-xatt ma' missieri, ma' hija partiċella li m'għandhiex artiklu magħha. Imma sax-xatt, iva. Ejja nibdew bl-artiklu l-ewwel. Quddiem il-kelma xatt, l-artiklu huwa ix-xatt. Issa l-partiċella, jekk anke għandkom il-karta maġenbkom, hija sa. Sa plus ix ħa tiġini sax-xatt. Issa, ħa nimxi għal li jmiss, tlift il-karozza tal-linja u mort l-iskola, hawnhekk għandi żball żgħir, mort l-iskola bil-mixi. Mela hawnhekk l-artiklu quddiem quddiem karozza huwa il-karozza dik hija artiklu, imma tal-linja hija partiċella imwaħħla ma' l-artiklu. Mela jiena quddiem il-kelma linja, l-artiklu huwa il-linja. Mela dik hija l-partiċella ta', t, a, apostrofi, ta' plus il flimkien se jiġu ta' linja. U mort l-iskola bil mixi, hawnhekk għandi bil. Mela quddiem il-kelma mixi l-artiklu huwa il mixi. Imma jiena waħħaltilha l-partiċella bi, bi plus il se jiġu bil mixi. Issa, kilt bl-għaġla u xraqt bl-għaġla Quddiem il-kelma għaġla, l-artiklu huwa l-għaġla, l-seeing, għax inti tibdilek bl-għajn il-kelma. Il-b li għandek quddiem tfqija l-partiċella be, imma aħna għedna be u l-seeing inwaqqgħu il-e, mela bl-għaġla, mhux bil-għaġla, bl-għaġla, b-l-seeing. Numru ħamsa, ixxutjajt minn mal-linja u skorjajt. Il-partiċella minn hawnhekk mhijiex imwaħħla mal-artiklu. Imma mal-linja hija partiċella oħra li għandha l-artiklu magħha. Quddiem il-kelma linja, ġa kellna fin-numru tlieta, il-linja ngħidu aħna bħala bħala artiklu. Imma jekk jiena għandi ma' apostrofi quddiemha, Ma plus il ħa tiġi mal. Alright? Tiktbux bħali ta' fuq il-pitat. Mela mal mal-linja. Ok, dawk huma il-partiċelli tiegħi f'dawn is-sentenzi. Fil ehm, fil-eżerċizzju li jmiss, fit-taħriġ li jmiss, hawnhekk se ndaħlu aħna partiċella. Il-titlu huwa daħħal il-partiċella it-tajba. Qomt, mm, sebgħa u ħadt il-kolazzjon. Tistgħu tippruvawhom inti qabli dawn ħalli tipprattika ftit. Aħna ngħidu qomt fis-sebgħa. Fis, f, i, s, u għandi sink. Numru tnejn, ħriġt ftit mm ommi mm belt. Mela, jekk ikonna nimlew bil-partiċelli, Tistgħu tagħmlu pawża dejjem il-vidjoe eh taħdmuhom intom u mbagħad tippruvawhom miegħi. Ħriġt ftit ma' ommi, anka m' apostrofi wkoll tajba eh, ħriġt ftit m'ommi, m' apostrofi hija tajba. Ħriġt ftit ma' ommi sal belt. S, a, l. Numru tlieta, Bqajt nitkellem m' ħabib tiegħi. Il-partiċella hawnhekk hija bqajt nitkellem mal-ħabib tiegħi, m' a l, u sink. Numru erba', Se nerġgħu niltaqgħu mm, għaxra ta' Frar. Issa aħna ngħidu ehm, aħna quddiem tinsewx l-artiklu quddiem għaxra huwa l-għaxra l sink, mhux veru. Se nerġgħu niltaqgħu ehm, hawnhekk għandi xi żball għandi spost għandi għandi għandi l-gir tal-għajn. Se nerġgħu niltaqgħu fl-għaxra, fl, fl-għaxra. ta' Frar, fl-10 ta' Frar. Dik hija fi ehm, ilja daqsxejn imqassra minħabba dik l-ellesing, fl-10 ta' Frar. Numru 5, rajt poeżija qudiem sħabi, mm, klassi. Jekk nippruvaw flimkien, rajt poeżija qudiem sħabi tal-klassi, tal-klassi, t, a, l, think. Okay? U dak huwa l-eżerċizzju tistgħu terġgħu tagħmluh flimkien, terġgħu issegwu l-video, alright, kif tixtiequ intom ta'. Mela, Pratikament, il-kriterji ta' suċċess huma dawn importanti li żommu qudiem għajnejkom se nagħmel użu minn dawn li ġejjin. Il-partiċelli huma dawn li għandi mal-ġemp, dawn ta' hawnhekk, minn għandi ma, ta, sa, Bi, fi, minn u ġo. U mbagħad hawnhekk huwa l-artiklu komuni li nużaw min jaf kemm-il darba, il, kullimkien. Mela ma plus il tiġi mal, ta plus il tiġi tal, sa plus il tiġi sal, bi plus il tiġi bil, fi plus il tiġi fil, minn plus il tiġi mill jew inkella mill bl waħda, narawha daqsxejn iktar 'il quddiem din, ġo plus il tiġi ġol. Issa jiena lit-tfal tal-klassi tajthom din in-nota biex ikunu jistgħu dejjem jistudjaw u anke intom għandkom tagħmlu l-istess. Hawnhekk għandkom f'dan il-griż il-partiċelli kollha ma', fi, sa, lil, ġo, ta', bi, minn, għal, bħal u lil. Imbagħad hawn isfel għandi nota oħra fejn nispjega d-differenza bejn l-artiklu sempliċi kif ukoll il-partiċelli. Din importanti niffajljawha ġo Malti noti qiegħda hawn isfel. Ok? Issa, importanti wkoll wara tajtom din il-worksheet u tistgħu intom id-dar taħdmuha flimkien ħdimna kemm il-A eh, kif ukoll il-B u ċ-ċe għamilni jidir li bħala oralment fil-klassi. Mela, il-eżerċizzju A jgħid hekk, Sib il-partiċella jew il-kelma li għandha partiċella magħha. Iktibha fuq il-pitazz tiegħek. Per eżempju, jekk nieħdu eżempju numru wieħed, inti ħa ssib il-partiċella biss hawnhekk. It-tarbija riedet xi ħaġa x'tiekol. Hawnhekk il-partiċella għandek xi U għandek ix-x apostrofi. Dik hija xi imqassra, x'tiekol, mhux xi tiekol, x'tiekol. Numru tnejn, dan il-lapes mhux ta' Luka. Il-partiċella hawnhekk hija t a apostrofi. Ok? Tistgħu tibqgħu taħdmu eżerċizzju A. Jekk jiena mmur għal B, il-bidla xejn diffiċli sabu t-tfal l-iskola. Ifred il-partiċella minn mal-artiklu skont l-eżempju. Ħa nurikom numru wieħed bħala eżempju. Illum jiena mort l-iskola bil-karozza ta' missieri. Bil-karozza qsamniha. L-ewwel ibdew bl-artiklu. Quddiem karozza l-artiklu x'inhu? L-artiklu huwa il-karozza. Imbagħad dik il-B illi għandkom tgħinkom mhux ħażin, iċċekkjaw fuq in-nota u sibuha, B plus il. Ħa nagħmlu t-tieni waħda, number two. Fil-boot tiegħi kelli ħames ewro. Bihom xtrajt ftit ħelu. Fil-boot, ejja nifirduha. L-ewwel nsibu l-artiklu. Quddiem boot, x'inhuwa l-artiklu? L-artiklu quddiem boot huwa il-boot. Mela dik il-f illi għandi quddiem hija fi. Mela il-partiċella u l-artiklu huma fi plus il. Numru tlieta. Ħa premju talli ġie l-ewwel fit-tiġrija tal-iskola. Mela, ejja nagħmlu l-artiklu quddiem l-iskola. Quddiem il-kelma iskola, l-artiklu huwa l-iskola, l, sink, i, l-iskola, l, sink. Mela dik it-t li għandi quddiem ġejja mill-partiċella ta'. Mela inti fuq il-pitaż ħa tikteb ta', apostrofi, plus, l, sink, iskola. Numru erba'. Fl-Eġittu hemm waħda mill-ikbar xmajjar tad-dinja. Mill-ikbar. Mela ejja nagħmlu l-artiklu quddiem il-kelma ikbar. Quddiem il-kelma ikbar l-artiklu hija l sink, l-ikbar, l sink. Ma dik il m i li għandi quddiem ġejja mill-partiċella min, min plus l sink ikbar. Hekk ħa tikteb fuq il-pitazz. Ippruvaw kompluhom intom f'għandkom xi ftit oħra hawnhekk. Iċ-ċ huwa faċli, sabuh faċli ħafna, it-tfal, li fil-klassi, daħħal partiċella inti. Bħal ntikom eżempju. Numru wieħed. Mn, flus li qlajt, xtrajt sett cards tal-futbol. Hawnhekk il-partiċella mhux il-flus, eh, dak huwa artiklu. Il-partiċella hija bil-flus li qlajt, xtrajt sett cards tal-futbol, bil-flus. Numru tnejn, N ħamsa tax-xahar għandna sports day fl-iskola. Hawnhekk il-partiċella hija fil ħamsa tax-xahar għandna sports day fl-iskola. Jien naħseb illi more or less naħseb illi għandkom il-lezzjoni kompluta hawnhekk. Jekk kollkom xi problema dejjem tkellmu miegħi biex bekk inkun nista' ngħinkom kif nista'. Okej, jiena narakom Dalwaqt, importanti stay in good health, oqogħdu ġewwa kemm jista' jkun u ħudu ħafna vitaminji ta'. Grazzi ħafna u enjoy your day. See you.